Merħba għal din it-taħdita fil-bidu ta' dan it-traġitt tar-Randan, serje ċkejkna ma' Dottor Joseph Ciappara, Lettur tal-Lingwi Bibliċi u t-Testment il-Qadim fl-Università ta' Malta. Grazzi mill-qalb Joseph talli aċċettajt l-istedina tagħna. Grazzi ħafna tal-istedina. Flimkien se nkunu qed nitħaddtu ftit fuq Abram u s-sejħa tiegħu. U allura l-ewwel mistoqsija ġusta hija min hu Abram? U kif nistgħu b'xi mod nintegrawh maż-żmien tar-Randan? Tajjeb, mela Abram, is-sejħa, ir-rakkont tas-sejħa ta' Abram tibda propju fil-kapitlu 12 tal-Ġenesi, iżda eh, kif jara il-chapter 11, jatina ftit background ehm, ta' min kien Abram u tal-familja tiegħu. U forsi aħna min jaf kemm il-darba smajna fuq dan l-imbirek Abram li huwa figura importanti ħafna, sew fil-Ġudaiżmu, sew fil-Kristjaneżmu, u anke biex ngħidu hekk fl-Iżlam. Tantu hekk li ngħid nsejħu dawn it-tliet reliġjonijiet reliġjonijiet Abramiċi. Ehm, Abram ovvjament kien għadu jibqa' l-ewwel fost il-patriarki, ġifiri kien dak il-figura li Alla għażel biex minnu propju jitnissel u jitwielet il-poplu ludi. U kollox tgħid orrajt, well and good, Eh, però inti qed li kif nistgħu nirrelataw ma' dan il-personaġġ, speċjalment fil-mixja tagħna f'dan ir-randan. U naħseb jiena meta nħarsu ftit lejn il-background familjari tiegħu, għandu ħafna xi jgħidilna u xi jgħallimna. Eh, kif qed eh, il-kapitlu 11 tal-Ġenesi jatina propju jikkonkludi billi jatina overview tal-familja tiegħu. Mill-ewwel jgħidilna li kien it-tifel ta' teraħ li kellu tliet subien. Abram kien l-ewwel wieħed, kien il-kbir allura, imbagħad kellna lil Naħor u fl-aħħar iż-żgħir kien jismu Ħaran. Eh, jgħidilna però l-awtur li Ħaran miet qabel missieru Teraħ u allura nistgħu nimmaġinaw li din il-familja diġà għaddiet minn telfa, it-telfa tal-iben iż-żgħir li żgur hija ħasda Wieħed jistenna li l-anzjan imut l-ewwel milli ż-żgħir, mhux hekk? U forsi riflessjoni għalina hija minn li huma dawk l-esperjenzi fil-ħajja tagħna li jaħsduna u jerġgħu jpoġġulna forsi saqajna mal-art. Terġgħu tgħid, appuntu jagħlaq propju l-aħħar il-kapitlu 11 billi jsemmi li Sara kien il-mara ta' Abram kienet sterili u ma setax ikollha tfal. Mill-ewwel għandna indikazzjoni li din il-familja għaddejja mill-problemi tal-ħajja milli li għaddi minnhom prattikament kulħadd. Alla minn ġodin il-familja jsejjaħ lil Abram li kien għaddej ukoll miċ-challenges u mill-isfidi tiegħu. Eh, tajjeb, interessanti li eh, jgħidilna l-awtur kif imut ħaran iben teraħ, teraħ jaqbad il-familja, eh, lil Abram, lill-mara tiegħu Sara u lit-tifel ta' Ħaran in-neputi tiegħu li kien jismu Lot u jitilqu f'post ieħor. U allura hekk mistoqsija oħra tgħid isma' dan Tera qed jipprova jaħrab mit-traċedja li ġratlu. Imma mbagħad interessanti li l-awtur sagru jerġa' jħabbtilna ma' wiċċna l-isem ta' Ħaran, it-tifel li miet, għax jgħidilna u marru f'post jismu Ħaran u hemmhekk issetiljaw. Allura forsi huwa mod sottili kif l-awtur sagru qed jgħidilna isma' Dante ra qed jipprova jaħrab mit-traċedja li sab ma' wiċċu fil-ħajja tiegħu, biex din it-traċedja reġgħet irritornat b'mod hekk qawwi fil-ħajja ta' kuljum ta' Terah illi issetilja f'post appuntu li jismu l-istess bħalma jismu it-tifel iż-żgħir tiegħu, li probabbilment għax kien iż-żgħir kien il-fessut, kien il-mimmi ta' għajnejh. So, riflessjoni oħra importanti hija isma' jiena x'inhu ma dawk ir-realtajiet li jista' jkun jiena fil-ħajja tiegħi qed naħrab minnhom u li jekk mhux illum għada, jekk mhux għada pitgħada, il-ħajja terġa' tħabbatli ehm, wiċċi magħhom. E, u Abram ħabrek biex jisma' x'kienet is-sejħa ta' Alla għalih f'dan l-istadju li qed insemmu s'issa jew ġiet iktar iktar tard? Ara, li nafu żgur fiċ-ċert huwa li Abram at a certain point Alla indaħal fil-ħajja tiegħu. Iżda, meta kien iż-żmien U f'qas fejn kien il-post, strictly speaking, ma jispeċifika l-awtur, jiġifieri l-Kapitlu Tnax jiftaħ out of the blues u Alla kellem lil Abram u qallu, Itlaq, qum, mur lejn, itlaq minn art twelidek, minn dar missierek, u mur lejn l-art li jiena se nurik. Jiġifieri qisha sajjetta fil-bnazzi. Qisha sajjetta fil-bnazzi, litteralment. U proprju ta' ħsadna hemm ir-rabbini li jgħidu isma' Abram kellu 40 sena. E, interessanti li l-awtur ma jgħidinniex e, li kien 40 sena, però l-40 huwa numru importanti ħafna fl-iskrittura. Niltaqgħu miegħu fil-ħajja ta' Mosè, 40 e, jum fuq il-ħorb bat l-40 sena tal-poplu ludi fid-deżert, niltaqgħu il-mixja ta' Elija lejn id-deżert, figura oħra li tispikka fil-randan. Fil L-erbgħin jum ta' Sidna Ġesù Kristu fid-deżert, appuntu fil-bidu tar-Randan, naraw lil Ġesù ttentat. Għalxiex in-numru erbgħin? Għax in-numru erbgħin fl-Iskrittura jfisser kompletezza. Ehm, tajjeb li ngħidu li pereżempju Mosè, God bless him, miet ta' 120 sena, ehm, l-awtur jagħtina x'nifmu li dan kellu tliet perjodu fil-ħajja tiegħu ta' 40 sena kull wieħed. Għandna lil Mosè meta kien fil-palazz tal-Fargħun, erbgħin sena, ta' erbgħin sena jaħrab f'Midjan, f'Midjan jisset Ilja jirgħa l-merħla ta' ħatnu Ġetro, erbgħin sena oħra, ta' tmenin sena Alla jsejjaħlu biex imexxi l-poplu Lhudi fid-deżert. Miskin flok ħa l-pensjoni. Ta' iktar x'jagħmel. Ta' iktar x'jagħmel. Eh, ovvjament, x'irid jgħid l-awtur sal, mhux eh, eh, ma rridux neħduha b'mod litterali, iżda il-kompletezza tal-fażijiet tal-ħajja tal-individwu. Naħseb jiena l-40 sena ta' Abram kien il-mument fejn Alla ra li wasal il-mument illi Abram jinqala minn fejnu u jibda din il-mixja li twasslu li se jiskopri lilu nnifsu u iktar minn hekk jiskopri min hu Alla fil-ħajja tiegħu. U mbagħad tiġi l-missjoni li Abram ikun il-patrijarka li minnu jitwieled il-poplu li Alla jagħżel biex jibda proprju l-istorja tas-salvazzjoni. Sewwa. Naħseb li b'xi mod issa li bdejna nagħrfu dan is-sens ukoll ta' kunflitt f'Abram, bdejna mmissu ma' dan il-ħabel ta' tug of war. Minn din it-taħdita, x'nistgħu nieħdu għall-vjaġġi tagħna llum? Ara, interessanti t-titlu, Tug of War. Naħseb jiena t-tug of war ma tidher f'ħadd daqshekk qawwija daqskemm tidher f'Abram. Fis-sejħa li Alla jagħmillu, proprju meta aħna smajniha s-sejħa, għamilt parafrażi tagħha, itlaq minn darek minn art twelidek u minn dar missierek. Qisu Alla qed jagħmel il-funneling effect, qed jitfa' spotlight u dejjem qiegħed narrowing down sakemm iġibha bullseye, isma', trid titlaq minn dar missierek. Imma interessanti, aħna forsi nisimgħuha u ngħidu alright, qed jgħidlu biex jitlaq minn fejn minn fejn hu. Però apparti milli li hemm fiha il-mixja fiżika tal-ħajja, Jiena nara ħafna meta nanalizzaw speċjalment l-ewwel kmand li Alla jgħidlu itlaq, nitilqu minn hemm, itlaq. Billudi bl-Ebrajk hija kelma li hija ħafna iktar profonda minn hekk. Billudi qiegħda lek, leka, li kif konna nittraduċuha bil-Malti tiġi itlaq lejk innifsek. U din tinstema' tug of war, kontradizzjoni. Qisu donnu hemm is-sejħa li Abram joħroġ minn dak kollu li kien jagħmlu Abram sa dakinhar, il-comfort zone, minn dar missieru, fejn hemmhekk kien komdu, mill-art ta' Ur tal-Kaldin, art fertili ħafna fil-Mesopotamja, ġifieri jekk dan ħa jitlaq, u jgħidilna l-awtur li telaq lejn id-deżert tan-Negev. Jiġifieri Anna qed jinqala' litteralment minn comfort zone biex jidħol fi tbatija, fi tbatija tal-inċertezza, fi tbatija ta' the unknown. U naħseb jien dik l-iktar ħaġa li twerwirna bħala bnedmin, the fear, the fear of the unknown, għax tajjeb li ngħidu li l-comfort zone, aħna nqisu li l-comfort zone huwa dak il-post fejn jiena komdu, imma jista' jkun li jiena komdu fit-tbatija tiegħi wkoll. Kif ngħidu bl-Ingliż, better the devil you know. Għal xiex ngħidu better the devil you know? Għaliex l-unknown, dak li jiena ma nafx, iwerwirni, waħħaxni, allura aħjar nibqa' fil-kumdità u din il-verti tkun ma stat batija. U Alla qed jidħol qed jgħidlu Abram, itlaq minn dik il-comfort zone. Imxi il-barra minnek. Allura dan il-vjaġġ fiżiku li jitlaq minn Ur tal-Kaldin. Iżda mbagħad hemm it-tieni parti l-leka, lejk innifsek. Jiġifieri hija mixja fiżika imma hija mixja wkoll spiritwali, interjuri. Allura għandna dan l-estern li qed jiġbed litteralment tug of war mal-intern. U din il-mixja Hija l-mixja naħseb jiena li tisfidana li nibdew anke f'dan ir-Randan proprju fejn il-mistoqsijiet allura jiġu weħidhom, isma' liema hija dik il-comfort zone li jista' jkun li Alla qed jistedinni ninqala' minnha? Forsi dipendenzi li jiena għandi minn persuni fil-ħajja tiegħi. Forsi rajna lil Abram li l-probabbiltà kollha psikoloġikament kien jiddependi ħafna minn missieru. U forsi missieru li kien jiddependi ħafna minn Abram ukoll. Li jiena ninqala minn dik il-comfort zone ifisser li jiena nagħmel dak il-pass letteralment fid-dlam iżda li jlaqqani miegħi nnifsi u li jippermetti li jiena nikber. U naħseb hekk dan il din il-mixja hija mixja li naraw parallel ħafna mal-mixja tagħna f'dan ir-randan. Allura l-mistoqsijek li milli il-comfort zone li jiena Alla qed jistidinni ninqala minna. Eh, li huwa dak il-pass li lili qed ibeżżani għax qed nara li huwa pass fidlan, pass mudlan. Għaliex Alla id-destinazzjoni fiżika ma jgħidlix x'kienet. Allura again, the fear of the unknown, x'inhu dak l-unknown fil-ħajja tiegħi li qed iwerwirni, li qed ibeżżani, u li forsi jista' jkun li mhux qed iħallini nikber. U għax mhux qed iħallini nikber, mhux qed iħallini niltaqa' miegħi nnifsi, u mbagħad ovvjament niltaqa' ma' Alla li nbierek ukoll. Naħseb dawn il-mistoqsijiet jgħinuna ħafna nirriflettu f'dan ir-Randan. E, Tigwidana ftit f'talba biex nagħlqu din it-taħdita. Iva mela le, hekk nitolbuk Mulej Missier Qaddis, tibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-qalb tagħna, dawlilna moħħna, Dawlilna qalbna sabiex nagħrfu s-sejħa tiegħek jew is-sejħat li inti tagħmlilna fil-ħajja tagħna. Nitolbuk iddawlilna l-areas li huma fi dlam fil-ħajja tagħna, areas li jistgħu jkunu skomdi, areas li forsi naħarbu minnhom, imma ħarab mis-sitwazzjoni tiegħu mis-Sir Abram Teraħ. Kejna naċċettawhom, niltaqgħu magħhom ħalli jgħinuna nikbru, Fuq kollox Mulej nitolbuk tagħtina il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek li jagħtina kuraġġ ninqalgħu mill-comfort zone tagħna u nibdew dan il-vjaġġ. Dan il-vjaġġ flimkien ma' Abram li kif naraw kien vjaġġ li Abram għamel flimkien miegħek Inti kont hemm ma' kull pass li Abraham wettaq fil-ħajja tiegħu, sew fiżiku sew spiritwali. Għalhekk Hekk nitolbuk dan il-vjaġġ ta' dan ir-Randan li jgħinna nidħlu anke fina nfusna ħa niltaqgħu magħna nfusna għaliex magħna nfusna tlaqqagħna proprju inti, l-identità sabiħa tiegħek. Grazzi ħafna. Grazzi.